Сәлам, сәлам, исәнмесез, дуслар, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле телевизор караучылар. Без кабаттан бергә, чөнки эфирда Мин юморист тапшыруының 4нче сезоны һәм 4нче чыгарылышы. Бездә кайнар көрәш бара. Мин юморист проектының иң көчле комикларының берсен без бергәләшеп озакламый белербез. Ә кем икәнен инде әлбәттә финалда, финалда билгеле булыр. Бездә бүген ширек финал. Һәм инде ширек финалның хөрмәтле жюри әгъзаларын әйдәгез күреп, алар белән танышып китик. Бездә бүгенге кунакта иң шәхси, иң юморны аңлый торган эшмәкәр Алмаз Зиятдинов. Бездә бүген кунакта Әлмәт драма театры артисты, Татарстанның от казанган артисты Мәдинә Гайнуллина. Һәм Татар радиосының алыштыргысыз, һәр вакытта да матур, елмаеп йөрүче баш мөхәррир Рамил Шәрәфиев! Рәхмәтләребезне белдерәбез. Татнефть хәйрия фондына. Флинт продакшн компаниясенә һәм инде әлбәттә Әлмәт иҗтимагый үзәгенә. Алардан башка безнең тапшыруыбызны күз алдына да китерергә мөмкин түгел. Дүртенче сезонда импровизация, инде биремне искә төшереп үтәм, һәрбер катнашучы монда чыгып үзенең үзенең ниндидер тормышта булган вакыйгасын, тарихын сөйләр, ә мин инде аңа ниндидер төрле сүзләр күрсәтеп торырмын. Һәм инде шушы сүзләрдән ул үзенең тарихын, үзенең вакыйгасын дәвам итәргә тиеш була. Инде барысы да аңлашылгандыр. Аңлашылса, алкышлыйбыз һәм инде каршы алабыз беренче конкурсантыбыз Казаннан Рәмзил Галеев.
Так, э, барчагызга исәнмесез, дуслар. Минем э, бер вакыйганы сөйләп китәсем килә. Мәктәптә булган иде, беләсезме? Без 11 класста э, классташлар белән музейга барган идек. Анда йөреп, э, минем кулга пәрәвез төште дәген, минем кулым тешләгән ие. Э, шуннан соң мин үз фатирыма өйгә кайттым. Име, үз фатирыма өйгә кайттым дагын, мин температура күтәрелде, эшләр авырта башлады, ашыйсы килә башлады. Мәйтем, нәрсә, нәрсә соң минем белән? Шулай йокларга яттым инде. Иртен торам, ә миндә үзгәрешләр, беләсезме? Мин үзгәрдем, мин теге киштән кәтүк кебек өстемнән үтсә дәген, иртән мин бодрый шундый, беләсезме? Шуннан карыйм үземә, мин көчлерәк булдым. Минем кулдан пәрәвез э, э, җепләре чыга башлады. Нигә микән? Белмим. Мин э, диварларга менә менеп йөри башладым. Һәм мин аңладым, минем күзем дә әйбәт күрә башлады. Мин күзлектә әйем элек. Шуннан соң мәйтәм, мин бит супергерой икән. Мин человек-паук, беләсеңме? Шуннан мин мәйтәм, кешене коткарырга кирәк бит инде. Безнең авылда кемне коткарырга кирәк микән? Мин э, уйлый башладым инде, кемне? Ә, безнең Фәрит абый алкаш бар. Мин реабилитационный центрга алып барып бирдем, коткардым име? Э, Мә әйтәм, коткарырга кирәк бит инде ул кешене. Э, аннан соң инде өйгә кайтып бер йомырка да ашам тамагы ачты инде ашамыйча киткәнем э, фәрит абый янына шуннан соң уйлап торам миңа бит кәчтүм кирәк мин бит человек паук все таки Минем абыйның алдым э, олимпийкасын кидем шуны, мәйтәм, миңа килешә, ә баш күренә. Башка нәрсәләр кирәктер инде, мәйтәм, ярар, э, әбинең яулыгыннан теге күзләргә тишекләр кисеп, шуны бәйләп куйдым, мәйтәм, бит күренми бит инде, киттем, ха, кешене, э, кешене, кешегә ярдәм итәргә, шул вакытны карыйм, юлда күгәрчен ята.

во всех блюдах. Мин также бармен эшләдем. Һәм мин сине аңлатып как коктейль эшләдем. Урындык сүз мин аңлыйм. Поэтому мин хочу сказать теләм, что мин урындыкка у сидел итәсен һәм коктейль делать итәсен. Рәхмәт.
Арсен, молодец. Рәхмәт. Без дәвам итәбез. Алкышлар белән каршы алырбыз. Чөнки ул Әлмәттән. Алина Камалова.
Хәерле кичләр, исәнмесез. Минем исемем Алина Камалова, мин Әлмәттә, минем сезгә кечкенә генә тарихым бар. Мин кечкенә чакта Бүрәнә төбенә утырдым да уйладым, миңа бит акча кирәк, акча эшлисе килә. Күршедә яшәүче Зәйтүнә апа базарда сата иде, аның янына кереп киңәш сорамакчы булдым. Ничек акча эшләргә микән диеп. Һәм ул миңа бөкү эшеннән кайтышлый бөкүдә утырганын сөйләде һәм инде бер киңәш бирде. Бер капчык Төркиядән күтәреп кайткан ир-ат носкиларын тоттырды да, сеңлем, сат, ярты бәясе сиңа, диде. Маңгаема менә болай иттем дә, дуслар, әйме? Әлхәмдүлилләме әйтәм, мин моны эшлим. Шуннан киттем. Тегендә тәкъдим итәм носки, монда тәкъдим итәм носки, мәктәптә носки саттым, ашханәдә носки саттым, бөтен туган тумачага носки саттым. Өч ел туганнар 23 февральга носки алдылар. Ә инде хатын-кызларга шәмнәр бүләк иттек. Шулай итеп, нос кием тәмамлана тора. Мәйтәм, Зәйтүнә апа, тагын нидер сатырга кирәк, миңа бит ошый. Мин әйтәм, эшмәкәр булу миңа килешә. Шуннан Зәйтүн апа инде дальше китте. Мич башында утырган килеш уйлады-уйлады да миңа ни, ни, ни бирим бикән, ни белә ярдәм итим икән дип, аннан инде мин футболкалар сата башладым. Бу юлы миңа балалар футболкалары эләкте. Шулай итеп, Уналтынчы размерлы футболкамы бабайга да саттым җиде штук. Туган бөтен абыйлар да калмады, бөтенесе футболка киделәр. Хәтта мәчем Актырнак та футболкада йөрде, дуслар. Шуннан инде мәйтәм, мәче генә булмый бит, Итебез Акбай да бар бит әле, аңа да футболка кигердек. Бөтен авыл мин саткан носки футболкаларда йөрде. Искиткеч күренеш булды. Зәйтүнә апага хаман да рәхмәтләремне укыйм. Шуннан соң инде мәйтәм, Зәйтүнә апа, былай булмый бит. Әйдә мәйтәм, расширяться итәбез, күрше авылларга йөрибез. Ул әйтә, сеңлем, сиңа курчак бар, ди. Киттек курчак сатырга. Күрше авыллар калмады, район калмады, бернәрсә калмады. Баедым, дуслар. Әй рәхмәт, әй рәхмәт Алинә! Күпме әйбер сату турында үзенең хикәясен сөйләде. Һәм инде әлбәттә алкышлар белән озатабыз Әлмәт кызын. Һәм киләсе чыгыш белән төгәлли Илнур Илалов, Яр Чаллы егете.
Хәерле кич, дуслар, исәннәрмесез? Мин бу нәрсә дип сөйлим инде. Безнең хатын белән Дагестанга барып кайттык ял итәргә, дуслар. Бу чырай белән кая барыйм инде мин соң, Дагестанга гына. Менә хатын белән килеп төштек аэропортка, машина эзли бит инде, таулар буенча җиргә һәм дә инде безнең кырыйга Шушка килеп эләкте, дуслар. Мәйтәм, нәрсәгә безгә машина? Без Шушкада да җөри алабыз, тем более бу машинаны берәр кем тауларда урлар, ә Шушкага бер кем дә тими, дуслар, Дагестанда. Менә Шушкага менеп утырдык та Барабыз инде әкрен буенча, әкрен генә, менә Суласки каньон кырыена килеп җитә, дуслар. Суласки каньон, дуслар, Европаның иң зур каньоны.

И безгә представьте ул авылда ул авылда безгә әби басып тора кара әле улым ди монда бит дагестанда безнең авылда дача да бар ди ул дачный поселокның исеме әфлисун ди әйе дуслар дагестанда нәрсә булсын әфлисун үсә бит инде менә әфлисунга кердек тә әфлисуновый фирма анда дуслар әфлисун җыеп җөрибез җөрибез җөрибез дә бер заман дуслар карыйм минем дуңгыз Кияүне ашамакчы була Рәслә. Анна инде карап куйдым да, буш кыягәз. Мәйтәм, я, бу знак, дуслар. Бу знак, дуслар, бу знак. Рәхмәт, рәхмәт, Илнур. Сиңа рәхмәт, дустым, рәхмәт. Илнур Илалов, Яр Чаллы егете. Я, ничек сезгә чыгышлар? Әйдәгез, Жюрига сүз биреп, аларның фикерләрен ишетик. Сәлам барыгызга да. Һәрберсе турында сөйләп китик. Рәмзил, Рәмзил исемле егет иң беренче чыкты. Матур сөйли. Үрчәк, үрчәк, чотко сөйли. Шулай бит. Минемчә, аның образы шундый, нинди дә булса татар сериалы төшерелсә, һәм була бит әле хатыннары каршында гел аклана торган мужиклар шундый чәчсез һәм ничектер шулай майкадан гына йөри торган. Минемчә, ул идеально кереп китәчәк ул рольгә ә, арсенга килгәндә арсен бит менә ә, татарчаны ничек сөйләште ә менә мин казанга килгәндә авылда нәкъ шулай русча сөйләшә идем менә копия ә, ләкин аңа карамастан казанда яшәдек яшибез һәм инде арсен да безнең арада нәкъ үзе өчен татар егете булып яши бик шәп бик шәп ә, алинәгә килгәндә ә, сүзләрне шуның хәтле оста итеп кыстырды ә, татарчасы рәхәт тыңларга һәм иң мөһиме юмор белән Менә шул. Ә инде Илнурга килгәндә, э, әлеге минималист тапшыруны мин нәрсәгә рәхмәтлемен. Без моннан 7-8 ел элек КВНда уйнап йөргән егетләр белән очраштык. Илнур инде ул вакытта ук актерлык ягыннан оста уйныйдыр һәм импровизация саның иң югары дәрәҗәдә. Афәрин. Рәхмәт, рәхмәт Рамил фикерегез өчен. Әйдәгез, э, мәкаләләргә сүз биреп, аларның э, фикерен ишетик. Э, Рамзил Галиев, э, пар- кеше паровоз, молодец, э, тырышты. Кеше паровоз була бит, да, Человек-паук? Арсен Хамзин, төз бар во всех блюдах. Хәр без беләбез, төз бар во всех блюдах. Вот шулай. Алина, молодец. Вот бер сорау гына бирмәкче идем Алинага, БКД ничек утыралар икән алар? Әбиләр. Вот. БКД ничек утыралар әбиләр? Ә? БКД. Илнур Илалов, э, ха- мин Дагестанда булдым, э, ике тапкыр бы- былтыр да, чыннан да алар дагестанлылар чушкаларда йөрмиләр. Алар аларны урламыйлар. Вот. Рәхмәт. Димәк, Кигәвең генә бар. кигәвең генә бар. Кеше- Молодцы егетләр. Рәхмәт. Кызлар.
Әйдәгез, Мәдинә, сезнең фикер. Инде Менә мин шуны әйтәсем килә, нигә соң миңа менә аны аларның бөтенесе дә ошый микән соң? Нигә бөтенесе ошады микән соң? Ну, кем дә булса конкурста бит инде җиңелергә тиеш, әйе бит, кемдер чыгарга тиеш. Миңа барысы да ошады, искиткеч! Менә шундый осталар. Рәхмәт!
Киләсе чыгыш белән без сезнең сорауга җавап бирербез. Әйдәгез, күчәбез киләсе биремгә. Киләсе бирем шулай ук импровизация. Шушында сәхнәгә чыгып, конкурсантлар, Төрле фильмнардан, мультфильмнардан өзекләр караячак, ләкин алар тавышсыз булачак. Тавышландыра кирәк булачак үзләренә. Әйдәгез әле карыйк әле, ничек шушы бирем белән алар чыгыш ясарлар икән. Чакырып калабыз Арсен Хамзин, Алина Камалова. Арсен, Алина, ничек кәефләрегез? Искиткеч.
Әйе, хәзер экраннарда чыгачак. Өзек Сезгә аны тавышландырырга кирәк һәм инде карыйк әле, нинди өзек күрсәтелер икән экраннарда. Аңлашылдымы? Әйе, әйе. Әйдәгез. Бу барыбызга да таныш фильм. Моны э, бу фильмны карамаган кеше юктыр. Бу Титаниктан өзек. Әйдәгез әле карыйк, нинди тавыш белән, нинди уйлар чыгар икән сездән? Ә, мин кыз түгел.
Без синең өчен бик шат. Шулай бүлергә кирәк бит.
Димәк, бүлендек. Әйдәгез, киттек.
Беләсеңме, мин сине күргәч, шундый каушыйм, менә буыла башлый, каннар күтәрелә. Ә, әйе, ә, Тәхирә, мин сиңа ә, татарча өйрәнергә килдем. Син миңа помочь итәсеңме? Кара әле, Фирдәвес Әймев, син бит мине Актанышка гына кайтабыз дигән идең. Без нигә корабта барабыз? Актаныш бит ул ерак түгел иде. Ә без кайсы барабызмы? Соң Актанышка дип алып кайтып киттең бит. Әти белән әни белән таныштырабыз дидең, көзгә туй ясыйбыз дидең. Мин бит өметләнеп кайтам. А, миңа там татарча өйрәнергә научатмы? Әлбәттә, өйрәтәбез.
Соң без Сарман ягына борылдык түгелме соң инде? Актанышка кайта идек бит. Юк, Син юк. бит Актаныш егете дигән идең. Мин мегаполиста, мин мегаполиста яшим. Минем э, әти татарча сөйлә, минем э, әни инглиз сөйләшә. Соң Шуңа аны күрә- әйт...
әйткән иде Зәйнәб апа, шәһәрләр белән буталма дип, теге Торна Фәритенә генә карыйсы калган икән. Булмады инде синнән, булмады. Соң без Сарманга кайтабызмы, Актанышка кайтабызмы, ә? А, знаешь, может быть, спросим лучше у Капенанга, потому что мне кажется, что я слишком круто стою, чтобы сейчас отвечать на такие э, глупые вопросы, Лар. Тукта әле, мин бит авыл баласы, мин бит твоя моя не понимать, әйдә татарчага күчәле малай. Аңламыйм.
Бу, я, собственно, за этим и пришел, чтобы ты меня англа. Надо, чтобы ты мне беренче Преподав, преподавание дала, и мин потом с тобой татарча сөйлә. Ну менә бусы кул була инде. Анда бармаклар булгалый, тырнак та була. А, то есть беренче урок мы с тобой кул будем изучать, әйеме? Молодец, менә бит тырышасың. Юк, син миңа әйт әле, без теге авылга кайткачтын Зәйнәб апаң буламы? Теге атнада Казанга килгән. Ул бик авыр апа, мине аның янына утыртмагыз, яме? Әйе, э, сезнең сүзләре слишком күп э, һәм слишком

Шуңа күрә э, мин хәтта шушы өлешне дә оригинал итеп кабул итә алам. Шуңа күрә кызык, кызык, рәхәт. Кызык, истә алдык. Истә алдык, рәхмәт. Арсын, арсын. Шулайрак дип хәтерлим мин дә. Фәрман, таныш.
Әлмәт кызы Алинә, аның телек шундый камил, шундый рәхәт аны тыңларга, ә Арсынга килгәндә ул шул кадәр үзенең урыс телле булуыннан оста чыкты, балык кебек. Браво! Афәрин, афәрин диясе килә. Әйе, Аня белән Арсынга, ә без киләсе конкурсантларыбызны шулай ук бирегә әйдәгез эндәшеп, аларны күрик. Рәмзил Галиев, Илнур Илалов, каршы алабыз. Әйдәгез, җегетләр, сез әзерме? Әзер дигән. Нинди, нинди э, сезгә видео, сурәт, шигырь икән, кайсы, әйдәгез, кабызыйк, кушыйк, Һәм күрик. О! Совет фильмыннан Любовь и голуби дигән фильмнан өзек. Кайсыгыз кем була? Кайсыгыз? Ну, Анда мин пич тә чибәр- бар. Мин чибәррәк бу дуэттан, мин Гурченко булам. Әйе, син ябыграк та әле. Шуңа күрә мин теге хатын булырмын. Все, килештек, булды. Димәк, безнең рольләр әзер. Киттек!

Бездә утырасың бит. Менә беләсеңме нәрсә? Нәрсә?
Менә кара, менә сиңа шикер, суырып утыр шуны, күп чәйнәмә. Карале безнең килен нинди карт икән.
Не килен? Мин, мин бик карт түгел. Бар, чыкыныгыз моннан! Бигрәк чибәр, синең кебек. Менә мин монда... Ярар, хәзер сөйләшеп алырбыз. Улым, бар чыгып кит әле моннан. Әни, монда тормый инде, мин аны яратам бит, әни. Яратырсың, чыгып кит дидем мин сиңа. Ул минем йөрәк кисәгем, әни, тимә анарга. Хәй, үзең кисәккә әйләнәсең. Пәрдәне яп та кит дидем мин сиңа. Бар, бар, матурым, бар, чык.
Әйдә, чыгып кит дим. Бар, хәзер сөйләшәбез. Ярар, мин киттем, мин мужик.
Тәк киленкәе дә сөйләшик әле. Ну кара син, армиядән кайткан гына бит әле. Ә, аңа бит кызык чибәр-чибәр түгелме, кирәк түгел бернинди, аның башында бернәрсә дә юк. Ә син аның кияүгә чакыр чыгарга булдыңмы? Юк инде, тукта әле. Тукта, кияүгә түгел, никах кына ясыйбыз, никах миннән, сездән бер тиен акча кирәкми. Нинди никах? Ә без синең белән класста бер партада утырган идек бит, ә? Ә син Минем малайны алырга булдыңмы? Без бит синең белән ике дус иек. Химия укытучын яратадыр ике син.
Туктале, туктале, туктале. Менә мин менә уйлап утырам, һәм мин уй фикер чыгачак. Кара менә. Менә чыннан гына әйткәндә, бир әле кулыңны. Ой, нинди назлы куллар синең, Зөлфия. Без бит синең белән икәүләп бер партада дәрестә утыраек. Син бит миннән күчердең. Иремне урлап киттең дә бу балаларны тудырдың. Шуңа күрә мин синең малаеңны алып китәм. Малайны алып китәсең, ә? Әйе, Синме?
алып китәм. Һичшиксез алып китәм, әйе. Мин син бит минем өчен әби булачак. Ә?
Без бит бер яшьтә нинди әби? Ярар, ә... әни диген.
Әни, әни диям инде, ярар, әни. Ярар. Булмый болай, белдеңме? Малайны бирмим мин сиңа. Мин гирәү бит әле ул. Син әллә нәрсәләр сөйлисең. Мин синең кибетеңә гел килеп әйбер алам, ә син шундый кешегә әйләндеңме? Ярамый алай. Юк инде, тукта.
Ярый, ярый, туктарга ярый.
Рәхмәт, Рәмзил. Илнур. Рәхмәт. Бик кызык иттереп сөйләдегез, таныштырдыгыз шушы фильм белән. Ә без кабаттан хөрмәтле жюрига Микрофон биреп, инде конкурсантларыбызны Илнур белән Рәмзилне башта бәяләп, яңадан инде белербез, кем безне бүген инде ташлап китер проекттан.
Илнур Рәмзил, афәрин, дәрәҗә югары, һәрвакыттагыча. Ләкин ике парның да дәрәҗәсе тигез дип әйтер идем. Монда сайларга авыр туры киләчәк. Монда күбрәк без импровизация өлешенә кайтып калырбыз, мөгаен. Рәхмәт.
Рәхмәт, Рамил. Алмаз.
Шуннан да барысы да молодецлар. Хәзерге импровизациядә бу видео белән миңа беренче парлар күбрәк ошады. Бу егетләргә тырышырга кирәк иде әзрәк. Но әзрәк елмайды. Рәхмәт, Алмаз. Рәхмәт, Алмаз. Һәм Мәдинә. Рамиль әйтмешли, ике пардан сайлап алу бик җиңелләрдән булмаячак. Миңа икесе дә ошады. Афәрин. Хөрмәтле жюри әгъзалары, кем проектны калдырып китә? Әйдәгез, киңәшләшеп хәл итик һәм инде Сездән җавап көтәбез. Дуслар, димәк, нәтиҗә ясыйбыз. Кем проектны калдырып китә?
Без һәрвакыттагыча шулай сөйләшеп алдык, фикерләшеп. Һәрбер этапның ла бит инде үзенә күрә бер йолдызы. Башта шуннан башлыйк, әйме? Әзрәк контраст сизеп алыр өчен. ә, безнең өчебезнең дә фикеребез кисеште илнурда илнур әлеге чыгарылышның шундый бер ә, аерылып тора торган яхшы мизгеле калганнары да шәп ләкин ә, проектны калдырып китергә тиеш дип санадык без бу минем фикерем генә түгел алар миңа кызык итеп микрофонны бирә рамил син сөйлә диләр шуңа күрә минем өскә генә төшмәсен бу ә, критика ә, арсен Хәзер аңлатабыз ни өчен икәнен. Безнең проект татар телендә эшләнгән бөтен сөйләшә бит. Әйе, без бик теләдек, без үзебезне аклап карадык, карадык, ләкин э, кагыйдә нинди? Э, меню Марис тапшыруы э, татарчарак булса яхшырак. Э, мин аңлыйм, Арсен тырыша, ләкин тагын берничә сүз татарча өстәсә, минемчә, э, шушы сүзлек запасын әзрәк кенә күбәйтсә, минемчә, аңа тиң кешеләр булмаячак. Шуңа күрә аңа без әйтәбез, сау булып тор, ләкин алдагы сезонда Берничә э, сүз булса да арттырып килсә, минемчә, без бик шатлырбыз. Рәхмәт.
Дуслар, димәк, нәтиҗә буенча, ширек финалның нәтиҗәләре буенча проектны ташлап китәләр. Илмир белән Арсен. Нишлисең? Алга таба дәвам итәргә кирәк. Һәм инде безне көтә алга таба ярым финал. Ә анда инде безне тагын да кызыграк, тагын да катлаулырак биремнәр көтә.